السلام علیکم دوستو کیا حال حوال ہے ٹھیک ہو خوش و خرم ہو امید کرنا کہ تسا ٹھیک ہو سو خوش و خرم ہو سو فسدے رسدے پے ہو سو اج سارے باغ دے وچ لگی پی آئی تڑائی تے اسا آئے ہوتے سے اپنے باغ دے وچ تے دکھینے ہیں تو کو کہ کتنی محنت دا کم ہے کیویں اے مالٹیاں کو پٹین دن جڑین دن والا پیک کرین دن تے کیویں لوڈ کرین دن تے والا ونج کے گن میں دن دو راز منڈیاں دے وچ تے ونج کے بھیچین دن انہاں کو

ݙیکھو سئیں کیویں انہاں نے مالٹاں کوں علیحدہ کیتا ہے، چھانٹ کوں علیحدہ کیتا ہے، ݙوجھے اسٹاک کوں انہاں نے علیحدہ کیتا ہے، کر کے ݙیکھو ایہ ہݨ ڳوجھیاں دے وچ گھتیندے پئن سئیں، ایکوں الا پیک کریسن، کوئی سٹھ داݨے آلی ہے، کوئی اسی داݨے آلی ہے، ایویں مختلف قسم دی پیکنگ ہے، پیک کر کے اوندے اتے آندن لکھدے۔ پڑھدا کیوں پڑھدا نہیں باغ اچ پڑھدے تو سکول لگا کھڑا کیا اچھا جڑے مالٹ گن دین تے بس یہ سمجھ دی یا تھی ویندی ہے پڑھائی تھی ویندی ہے اچھا ہاں۔ یعنی تو آ دے بھی تو کوئی این باغ دے جو 2.5 لاکھ دے سودا جو کتنا ترٹا ہے 1.5 لاکھ 1.5 لاکھ ہاں جی تساں کیا سمجھدے ہو کہ این سال باغ جو گھٹن

مہینہ تھی گئے۔ ہک دو کھل کے تے نکاح چا لیندا بندہ۔
ٹوٹر مالٹین سی دیکھو کہ کیویں زبردست قسم دے انہاں نے بھر کے اے مسمیہ سی کیا خوبصورت ہے سارے تھل دا فروٹ اے تو دا نیٹو یعنی ہاں فروٹ بڑھ چکے سارا بھریا بھریا جیویں حیاتی ہووی چھکیا۔ اے سئیں سٹھ داݨے تے اسی داݨے آلیاں علیحدہ علیحدہ پہلے انہاں دے چھانٹ کیتی اے سئیں تے ہݨ سٹھ تے اسی داݨے دیاں علیحدہ علیحدہ تھیلیاں بݨائیاں نے انہاں دے وچ انہاں دے اتے انہاں نے ناں لکھ ݙتا اے کہ اے اسی داݨے آلی اے اے سٹھ داݨے آلی اے کیا خوبصورت منظر اے چس آ ڳئی اے۔

اچھا ہاں، ہاں، انہاں برا حالات ہے بل- بالکل ایویں برا یعنی حالات۔
اس دفعہ لگدا ہے کہ تانوں بہت زیادہ تروٹ ہی آنی ہے بہت زیادہ کہ بس اللہ کرے اس سال جنازے ہی نکلنے نے ہو اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے۔
سمجھ نال زمینداراں دے بھی اچھا۔ نال وپاریاں دے بھی اچھا ہاں، تے اے جڑا شکری ہے اے دا کوئی ریٹ شیٹ ہے وے بھئی برابر ہی مسمی شکری مسمی شکری بھی برابر ہے شکری چنگی وک جاندی کدھر مسمی چنگی زیادہ ریٹ کیڑے علاقے دے وچ ہے اس دفعہ کس علاقے دے وچ لاہور فیصل آباد شیخ پورا گجران والا سب 70 80 ہزار روپے گڈی دا ویٹ اچھا گڈی دا ہاں۔
کنے من لے کے جاندے ہو 250 من 250 من ہاں اچھا تے گڈی دا خرچہ خرچہ کاٹ کے بچت 70000 لاندی بچت 70 80 ہزار تے پیچھے ملدی 2 لاکھ روپے او تیری خیر ہاں۔ چلو اللہ پاک تانوں کھٹاوے ہاں۔

تے اج باغ کو تھوڑائی لگی ودی ہے سائیں اتنے سونے سونے مالٹے زبردست قسم دے مالٹے تے لڈے پین جھرے پین ماشاءاللہ نال نہ سائیں تے اج انہاں کو لگی ودی ہے تھوڑائی تے اساں ایسے تے اساں آ کے دیکھوں کہ کیویں مالٹے کو تھوڑے دن تے جڑے نے بنے دے کیا پھل ہے سی اللہ پاک دی قدرت دیکھو سائیں کہ میں گچھاں دے گچھے لڑک دے کھڑن سی
تیرا کم صرف بازے کو تول پیو کرنا ہے انہوں کو تولے دے شروع دے ہو کی کرنے دے ہوئے ایویں ایویں دانے گرنے دے ہو جا یہ جو بھوکا ہی ہیں سارے فیس دے نوے دے ہو سن